Akpe Eva Love TV, Sinabi TV, míawoe nye ame yiwo ke eva do ɖe Jubilee Park le gaƒoƒoea me. Nu ka wɔƒe míeva le Jubilee Park? Eh, Volta Movie Makers Association of Ghana, kpuie kɔa, VMAG, woawoe nye ame yiwo ke nye habɔbɔ tɔxɛ aɖe yi ke eh, woɖo anyi egba wo habɔbɔea ɖe ge ɖe go ne edua dza na kpɔ. Nu ka tae woaɖo habɔbɔ ya? Nu ka ta wòdze be woaɖoe anyi egbea alo woahi ɖe go egbea? Evalove TV, Sinavi TV, Míe gege ge ɖe wo dome hameviwo naɖe nu me na mí. Nu kae ku ɖe habɔbɔ ya ŋu? Evalove TV, Sinavi Film, Mí nusianu kɔ ge vɛ nɔ aleke nèdii le egbea ƒe ŋkekea me. Míekɔ gea vɛ nɔ abe aleke nèdii ene. Gakplɔ Evalove TV ɖo, Sinavi TV, ne ne míayi ne míava bia wo ne míase numekɔkɔ ku ɖe wɔna ya ŋu le egbea ƒe ŋkekea me. Kpɔ gbɔ na Subscribe to Evalove TV Sinavi TV kple susu be ɣesiaɣi míeda video yeyewo ɖia, wòanye nui ke aɖo gbɔwò. Akpe míedo go mɛmba ɖeka abe mɛmba nena. Mídi be míabia nya ɖeka eve aɖewo eye wòle habɔbɔea me ɖe, leke wòkpɔe be wɔna ana akɔ tu ɖokui ɖoe eye leke wòakpɔ be habɔbɔea, afika wòkpɔ be habɔbɔea naɖo le eƒe ɖe gɔme. Ẽ, na mí wò ŋkɔ alo yɔ wò ŋkɔ na mí le gbagba me. Ŋkɔ nye nye Gloria Susuali Atatsi. Akpe.
Ẽ, nu be Volta Movie Makers Association Enye mɛmba abe ame ɖeka nene. Nu kae nèkpɔ be egbea ƒe wɔna ya ahe vɛ ne mi mia mɛmbawo nene? Agbe.
Egbea ƒe wɔnaa, edzɔ dzi nam ŋutɔ be míɖo Volta Movie Makers anyi egbea. Mekpɔe be. E habɔbɔ ya ƒe anyi nɔnɔ alo kelili fia ahe gbãtɔe nye ɖeka wɔwɔ ade mía dome. E eveliae nye be wònye be ame sia ame le eɖokui si ta alo production ɖe sia ɖe le eɖokui si ta. Ame yiwo ke mege ɖe ha me o alo wonye movie makers oa, womo nya be enu ŋutɔ wònye. Èlé eɖokui si o. Ta eye haya va afia wòva nɔ anyia, agodotɔwo katã awɔ kpɔe be movie making a, enu ŋutɔ wònye ye enye dɔwɔɖuia hã. Enye e emɔ yi ke dzi e woato ana information xexeame katã. Ta mekpɔ be ehaya ƒe anyi va e a ƒe vava egbea enye nu yi ke ana enutsotso alo information xexeame katã le nu yiwo dzɔdzɔm ɖe mí eŋeawo Ghana, Africa and the world at large. Akpɔ be nèɖo dze na mí le egbea ƒe ŋkekea ŋu. Nya kae le asiwò ne Youth Alde ku ɖe habɔbɔe ŋu eye nya kae le asiwò ne woawo abe ame yiwo ke dzodzro ma le wo me be yewo hã yewoanye movie actors so gbe ɖe gbe? Volta Movie Makers Association, ehabɔbɔ wònye eva be yewoahe ame sia ame yi ke dzodzro ma le wo me alo ŋutete ma wòle wo me be yewo hã yewoanye nɔnɔmetata nɔazɔlinuwɔlawoa? Yewoahe wo woane hehe wo. Ta, vi, Movie Makers ƒe agbo, Vota Movie Makers ƒe agbo le ʋuʋu na ame sia ame be woava, ava ge ɖe haa me, be nu yi ke nye dzodzro ma le wo me, alo ŋutete ma le wo mea, woawo hã woaɖee afia. Ta mía, Vota Movie Makers asi miam ame sia ame be. No te va, woaxɔ wò alɔ ve. Akpe, woaxɔ wò alɔ ve. Ta afi yi ke nèle ye nèdzi hã nèdzi be yeaAct kɔa, dze agbagba nàge ɖe habɔbɔea me. Ne wò hã enu ya ke le tame na wò nèdzi be yeaɖe afia dukɔa me, na age ɖe eme ne wò hã na a shine from there. Akpe.